Donc zegny fivorivoriagna zegny araka volagnanakà tô, antsika mila mitandrigny na toa zegny alamaiky mifody misy dikany, misy dikany, na toa Vatican mifody misy dikany, donc tsara antsika mi-respecter. Zagnahary mi accepte fivavagnatsika na atsika mivavaka agnatin'ny tragno surtout am periode misy atsika zao io Ramadan tsika mety atao agnatin'ny tragno Ramadan tsika atsika mety mivavaka na mikosoaly agnatin'ny tragno. Zagnahary hany raha mandalo hany fa atsika agnatin'ny problème fa atsika koa andeha hivorivory andeha hanosika problème mosquée zao en France mifody mifody mosquée jiaby donc Ramadan zao avy olo jiaby magnano Ramadan am tragnonany olo jiaby mivavaka am tragnonany

africain, peu importe, gasy, olo jiaby, olo jiaby tia ny idirana, donc anjaratsika mi-respecter raha tokony atao, zegny raha angatahako, fangatahagna zegny satria izy koa tsika agnano ditrindoha Mantreka amintsika le rap ren havy negnina edy eh! Sanatria am-bava aho. Zay raha angatahako. Virus zegny, izy koa izy milatsaka amin'ny tany amin'ny surface, isaka combien de temps izy mahavita mi-vivre, mahavita mihegny izy zegny, combien de temps? Ça dépend ny ça dépend ny endroit.

mifindra mihegny. Coronavirus. Izy koa izy mipetaka, mitandatsaka amin'ny, amin'ny vera, amin'ny tavoahangy, amin'ny taratasy, amin'ny vola, feuille, billet, billet de banque. Izy mahavita mi-vivre jusqu'à cinq jours voire plus même. Izy koa zegny vera igny nisy virus anao nangala vera tsy nisasanao zegny nampiasainao, nisy virus tagnanao ou bien vavanao nandehaigny, Malheureusement tapitra ny vola mandehandeha isan'andra io bye farany tia ny virus ndraiky microbe vola jiaby misy virus misy microbe bon virus peut etre peut etre pas partout mais microbe vola majorité ny vola jiaby sauf vola vo boaka donc vola koa fa nampiasaigna fa ny toucher ny tagna tsy maintsy misy microbe fa donc izy koa zegny Mitandrina antsika fa izy koa nisy olo nisy virus coronavirus quelque part nanambotro vola, vola igny nande nande nividy raha izy samboriny olo araiky igny vola nivadika ambadika ato nivadika ambadika ato miparitaka, haintsika fa. Virus koa mipetaka amin'ny taratasy, amin'ny tavoahangy izy mahavita mi-vivre jusqu'à cinq jours. Virus izy koa izy mipetaka agnabon'ny vy, acier, agnabon'ny inoxydable, agnabon'ny plastique, izy mahavita mi-vivre jusqu'à sept jours. Au moins antsika zegny mitandrigny, zay antony nivolanko fa adversaire antsika io mahery sady tsy hita maso, izy koa antsika tsy mahay faiblesse-nany, tsy mahay point fort-nany ndraiky point faible-nany, Atsika sahirana. Adversaire tsara hay point fort ndraiky point faible ny raha tiany ny raha tsy tiany zegny raha tsara haintsika izy koa tsy zegny atsika sahiragna môramôra aminah ny midriky amitsika izy midriky amitsika amy maso amy hôrogno amy vava donc mila mandiniky tsara mampiasa masque avitatsika mi-maitriser protection tsika. Zany dia koragna raha mikasiky CVO, tisane, bio. Artemisia plante haintsika fa plante tsara. Ravin-draha mahavita mitaha antsika olombelogno. Maro aretigny ahavitany mitaha antsika. Artemisia mahavita mitaha palu, haintsika fa palu zegny raha dangereux, mamono olo, maro tsy haiky zaza voneigny palu. Isaka taogno mandeha jusqu'à quatre cent mille personnes matin'ny paludisme partout dans le monde an! Tsy à Madagascar aza raiky volanko zay partout dans le monde quatre cent mille personnes maro zegny. Artemisia mahajanga paludisme maro tsy haiky maro zaza voniany maro olobe voniany zo zo io mbô hetsika déjà atsika misy CVO, Tsy izany, bio vitan'ny fanjakana, malagasy, amendro atsika, andeha sotroatsika tsara atsika mi respecter tsika tokony fier, fier satria aretigny ty dangereux, izy koa rô fa nivolagna raha ty mety mahajanga, basy eka tsika mandeha mandrobaka, mandrobaka moraly n'olo, mandatsaka le raha, ty tsy periode ny propagande anie an, atsika tsy tokony misy adversaire am raha ty. Antsika jiaby tokony miaraka. Volaina anglais zay ny together as one. Fotony antsika koa tsy miaraka andeha hiady aretina ity. Antsika sahirana. Aody io fa nigiaka président, vadiny fa nigiaka, premier ministre nigiaka, olo jiaby nagnodidiny toa nigiaka. Mbola misy olo fo magnano oh za mbola tsy giaka, za tsy matoky. Ndraiky aretigny ty mandef tsy haitsika ia farany izy ty ndraiky haitsika fa atsika olo voalohany aminy aminy firenena jiaby nahita solution ampajanga olo aminy aretigny ty zo firenena jiaby an afrique an europe an chine asie an inde partout an amerique latine aux etats unis Jiaby mikoragna tsika à Madagascar Madagascar nahita aody mahajanga corona virus rehareha tsika nge zegny atsika tokony fière ke tsika koa mifamono koa ô ô koa tsika mifandrobaka mangala tous les details avy tagna ô misy code barre ty ary non mais il faut arreter fa au moins l'essentiel Raha aty boaka amintsika Madagasikara, boaka amintsika Madagasikara, atsika tompony, izao karaha coupe du monde ntsika zao io nahazo ty zany bio ty, atsika zao tokony mitaha egny tsika janga, atsika mahavita mitaha olo firenena magnodidigna atsika ndraiky firenena partout, ze reharehatsika, atsika tokony fier zegny karazagna coupe du monde ntsika. Olo jiaby andeha koragna tsika am raha tsara, tsy andeha koragna tsika am raha ratsy fa am raha tsara, imagine tsika zo hioda tsika jiaby janga aminy aminy CVO io, maro raha mandalo am zegny, firenena jiaby hidrika an, jiaby andeha hitambatamba tsika ze raha tokony hangataha tsika fa tsy andeha hamono, tsy andeha handiandia, andeha critique, tout temps critique, ndray fa tsika koa marary eo. Marary amin dokotera ody an! ndray fa Madagascar tsy mamboatra ody an! comprimé tsy aiko nino piqure est-ce que tsika mba mameno dokotera ody iny fa ah! aody ty tsy atokisako eh! ataovy aminao antseniky izy koa anao tsy maty za magnano non! ameno dokotera ody atsika mangala ndraiky tsy haintsika boka izy iny nino effet nano ao nino en plus artemisia ty tsisy effet secondaire tsy toxique an! Medicament jiaby hoantsika io misy effet misy raha jiaby atsika mangala mihinana fa atsika tsara ny volana oh za tsy hihina mihinana antsena ianao mangala antsena ianao alohan'ny za mangala non miaraka atsika mahazo ordonnance atsika fa pratique mihinana ny any atsika nahita boaka amitsika tompony au lieu de fierté tsika nanamboatra raha fandiandia ndraika oh. Fa misy mandefa video ka aza migiaka, tandremo, tandremo fa tsika maty misy misy vaccin ato ao izy, franchement tsika mila mi-arrete amzegny, zegny tsy mahazo boisson zo ra misy fo maniry zo agnaty ala amitsika ao, mangala magnano magnano tizany mihevoko kara ty raviny tak voilà. Ty raviny zegny tsy mahay raviny artemisia anoa kara ty raviny tsara atsika fiera aminy raha nahazo tsika io ze raha angatahantsika io kara tsika taminy izy koa tsika mandiniky amy fotobolontsika taloha

Ny dikdany, mbola maro lo mi sous-estimer ah equipe malgache io tsisy raha reo ty, equipe malgache Barea ah reo tsy, nino farany, Barea nande jusqu'à jusqu'à agnambo, antsika zao respecter-n'olo en tant que footballeur. football Mada- Madagascar respecter n'olo zao io votona antsika nihezaka nagnano raha tsara antsika to firy am place antsika tam classement taloha tsy haiko firy cent cent soixante je sais pas zo io antsika am classement en Afrique firy quatrième quatrième antsika zo Algerie Senegal Nigeria